بۆیە نوێژ لای ئێمە نە قەت فەرز نە بووە و نە قەتیش ئیلزام کراوە تێیدا نێشتیوە، بەڵکو ئەرکێکە، کارێکە بۆ خۆتی دەکەی، ئێمەش پێی دەڵێن مانترا لای ئێمە، ئێمە مانترا دەکەین، مانترا یەعنی لە ژێر لێوەوە دوعا بۆ خۆت دەکەیت و دوعا بۆ هیچ. ئەنجا بۆیە دەبینی ئێمە حەجمان نییە، چونکە حەج پەیوەندی بە قازانجێکی شەخسییەوە هەیە بۆ تۆ، بۆ من نییە، ئێمە زیاتر باسی کار دەکەین لە ناو کۆمەڵگایەکدا سوودمان بۆ کۆمەڵگاکەمان هەبێ ئەو کاتەی من کارێکی باش دەکەم سوودی بۆ کۆمەڵگاکەم هەیە ئەو باشیە بەر منیش دەکەوێتەوە بۆ خۆشم دەگەڕێتەوە ئەو کاتەی کە من چالاکم لە دروستکردنی قوتابخانەیەکدا منداڵی منیش لەو قوتابخانەیە دەخوێنن ئەو کاتێک کە من چالاکم لە دروستکردنی ڕێگایەکدا منداڵی منیش ئیستراحەت دەکەن بەسەر ئەو ڕێگایەدا بڕۆن و بەو شێوەیە ئێمە بیر دەکەینەوە بۆیە وەکو باسم کرد ئێمە لە هیچ کاتێکدا پەرزگامان بۆ خوددا دروست نەکردووە چونکە خوددا پێویستی بە پەرزگا نیە بەڵام دەبینین لە مێژووی ئێمەدا شتێک هەیە پێیان گوتووە مزگەت مزگەت یعنی خانەی ژیری ئەوەی ئێمە پێی دەڵێن مزگەوت ئێستا و پاشان وشەی مزگەوت بۆتە مشکێ و مشکی و و مەسجدی عەرەبیشە لە مزگەتی کوردیەوە هاتووە لە مزگەتە جێگای خوێندن بووە ئێمە سمبولێکی کوردی زۆر گەورەمان هەیە کە ژمارە حوتە وەکو دەبینن ئەو حوت مۆمانە حوت مۆمە وەکو دەبینن ئەو ئەستێرەیە حوت سەری هەیە پاشان باسی ئەو حوتە دەکەین مزگەوت جێگای حوت ئەلم بووە مەلا مەلا، پێش هاتنی ئیسلام ئێمە وشەی مەلامان هەبووە، ئێستاش لەناو زەردەشتییەکانا بە یەکێکی خوێندەوار دەڵێن مەلا. لەناو کوردی کۆش کۆنیشدا کە چوونەتە مزگەوت حەوت عەلمیان خوێندووە کە حەوت عەلمەکە تەواو بووە دەبینی بووە بە شاعیر نەبووە بە لە مزگەوت ڕاوەستێ و خەڵک بە دوایان نوێش بکە. یانی ئەو مزگەوتە هەتا سەدەکانی هەزارە و هەشت سەدەکان بەو شێوەیە بەکارهاتووە کە ئێمە پێش ئیسلام بەکارمان هێناوە کە پێی دەڵێن دارل حکمە یا دارل علم بەداخەوە ئەمڕۆ شێواز گۆڕاوە جێگای علم و معرفەت نییە کەس ناچێت لەوێ بخوێنێ قوتابخانە بووە بۆ ئێمە قوتابخانە بووە لە دەبستانەوە دەستی پێ کردووە تا حەوت علم تەواو بووە و دەبستانیش دەب بە سۆمەری یعنی خەت و ستان بە پاشان بە کوردی کۆنتر یعنی جێگا یعنی جێگای نووسین لێ چوین لێ فێرە نووسین بووین و فێرە خەت بووین و کارمان بەڕێ کردووە ئەو کەواتە ئێمە خانومان دروست نەکردووە بۆ خوددا بچێ بچینتیایە بپەرستین بەڵام خانومان دروست کردووە بۆ ئامۆژگاریەکانی کە دەڵێ بڕۆ فێرە علم بە بڕۆ فێرە معریفەت بە کە پێمان دەڵێت تۆ هەتا زیاتر ڕۆشنبیرتر بی بڕیارەکانت لە چاکە نزیکتر دەبنەوە ئەوش ئەوە وابزانم لەبارەی زەردەشتێتەوە تۆزێکی هەڵدەگرین بۆ پرسیارەکانی ئێوە بەشەکانی کەمان چی بوو کە باشی چیمان کرد بگەینە کۆتاییەکان نەخێر. هەرچۆنێ بێ وابزانم دەگەینە بەشەکانی دواوەی کە باسی باسی کۆتایی زەردەشتێتان بۆ بکەم. ئەڵبەتە زەردەشتیەت لە ناو کورددا لە کوردستاندا هەتاکو ناوەندی سەردەمی عباسیەکان مابوو و بە کوشتنی مسموغان ینی پاپای مغەکان گەورەی مغەکان کە پێگەی سەنتەری ئەو دەمەیان شاری ڕەی بوو کە ئێستا نزیک تارانە، بەڵام بەو وەختە هێشتا هەمووی سەر بە بە مەمادەکان بوو. لەوێ کوشتیان ئیتر پرج و بڵاوەیی لە ناو زەردەشتیەکاندا پەیدا بوو ئمە سیستێمی پیرانەمان هەیە پیر دەستوری هەبوو دەستور مسمۆغانی هەبوو و بەو شێوە یعنی هینێک هەبوو مەرجعەتێک کە پەیوەندی پێوە بکەن ئەو ئیتر وای لێ هات هەر پیرە لە ناوچەی خۆی و لە جێگای خۆی بەردەوا ئەوانەی بەردەوامیان بە ئەم ئاینە کۆنە و ئەمڕۆتە کۆنەدا بە شێوەیەکی ئازادەتر دەیانتوانی بیگونجێنن لەگەڵ ئەو بارە نوێی کە هاتوو بەسەر باڵە سیاسی و دینەیە کە باڵی بەسەر کوردستاندا کشاند و لە ئەنجامی ئەوەدا کۆمەڵێ ڕوتی پیرایەتی پەیدا بوو کە خۆشبەختانە ئەمڕۆش بەشێکیان لەناو لە کوردۆ لە بەشێکیان لە کوردستاندا ماون. کە دەگەڕینەوە بۆ سەتای هاتنی عربەکان ئەگەر تەمەشای شەڕەکان بکەین کە لە سەردەمی ساسانیدا ڕوویداوە ئەڵبەتە پێشەوە دەبێ بزانین کە زۆر بە ئاسانی ڕوخاندنی ئیمبراتۆرێتی ساسانی و ڕۆمانی ئەو وەختە وەکو مێژوونووسان باسی دەکەن، دەڵێن ئەم دوو ئیمبراتۆریەتە یەکتریان شەکەت کردبوو، هیچیان بە یەکتری نەهێشتبوو، بۆیە کارەکە، کاری داگیرکردنەکە لە باری ئەرتەشییەوە ئاسانتر بوو. دووەم، ئەم دوو ئیمبراتۆریەتە کە قەوارەکەیان گەورە بوو، ئێستا کە ئەو وەختە هەتا هەند سەر بە دەوڵەتی ساسانی بووە، هەتاکو ئەو بەشەی ئەمڕۆ یانی بە تورکیاوە هەتا، ئەو بەشەی بەرامبەر بە یۆنان چۆی پێڵێن نانا ئەوی هێرۆدۆتی لێوە هاتووە کاکە بیلال یعنی لیدیا ئێمە بە کوردی کۆم پێمانەودن میدیا و لیدیا لە لیدیا یعنی ئەو دەما لیدیاش بەشێک بووە لە دەوڵەتی ساسانی دەوڵەتێکی زۆر گەورە بووە ئەم دەوڵەتە پێی نەکراوە لەشکر لە هندەوە بگوازێتەوە بۆ لیدیا و هەروەها ئیمبراتۆرێتی ڕۆمانیش هەمان کێشەی هەبووە وەکو باسی دەکەن یەکێ لە هۆیە سەرەکیەکانە. ئەوجا باشە زەردەشتێت بۆ توایەوە ئەم خەڵکە بۆ زۆ بوو بە هین لێرە چەند هۆیەک هەیە ئەمان دەتان هێنمەوە سەردەمی ئیمام علی لە کتێبی چی پێ دەڵێن سیرەت و عەلیدا باسی ئەو سەردەما تۆزی بە چاچی کراوە یعنی خراپ نییە بۆ ئەوانەی حەز دەکەن سەردەمی ئیمام علی بخوێندنەوە کە دێتە کوفە ئەلبەتە دەزانن ئیمام علی کە چوارم خەلیفەی ئیسلام بووە خەریفە سەتاییەکان پێگەی دەوڵەتی ئیسلامی، پایتەختی دەوڵەتی ئیسلامی، دەگوازێتەوە لە نیمچە دورگەی عەرەبیەوە، لە مەدینەوە بۆ کوفە. لێرەدا باسی دەکەن باشە بۆ هاتە کوفە؟ دەڵێ بە عەرەبی دەڵێ لأن ثمانین بالمئە من ئەهلی کوفە من الموالی لەبەر ئەوەی هەشتا لە سەتی خەڵکی کوفە مەوالین مەوالی کێن؟ ئەو کوردەی بووە بە ئیسلام پێیان گوتووە مەوالی، ئەو خەڵکەی کە دەبوو بە ئیسلام ئەو وەختە عەرەب نەبوو پێیان دەگوو مەوالی. یانی عەلی کە هاتووەتە کوفە کە چوارەم خەلیفەی ئیسلامە هێشتا هەشتا لە سەتی کوفە عەرەب نەبووە. و دێ لە ناو ئەوانەدا وردە وردە لەشکر دروست دەکات و دوایی لەگەڵ نەوەکانی عوسمان تووشی شەڕ دەبن و تووشی پێکدادا دەبن و معرەکەی جەمەل و معرەکەین بەڵام لەشکری عەلی ئەوانەی کە پێیان دەڵێن شیعەت و عەلی هەموو لەشکری عەلی شیعی عەلی یەکەم شیعی دنیا کە پشتی عەلیان گرتووە ئەو مەوالیانن ئەو کوردانن ئەمە پیشان دەمانگەڕێنێتەوە بگرن باشە بۆ ئەمانە یەکسەر پشتی علیان کرد بۆ وای لێ هاات هەر لە سیرەت و علیدا باسی دەکات دەڵێ زمانی عرب کە هاتن یەک ئەوەی نەبوو بواە بە مسلمان بووی نەبوو خاوەنی عرز بێ

مەوالی بۆی نەبوو سواری ئەسپ بێ بۆی هەبوو سواری کەر بێ مەوالی بۆی نەبوو لە جادەدا لەسەر جادە کە ئەڕۆی پێشی عەرەبێک بکەویتەوە ئەدەبوایە لە پشتەوەی بڕوا مەوالی بۆی نەبوو شمشێر هەڵگرێ شیر هەڵگرێ بۆی هەبوو خەنجەر هەڵگرێ کە دێین ئەو مێژووە دەخوێنێ و دەبینێ ئەمە سەدەها شۆڕشمان بە تێڵا کردووە بە دار شەڕمان کردووە بەرامبەر بە ئەسپ و بە شمشێر و بە تیر و بە تیروکەوان بە دار شەڕمان کردووە یەعنی ئەوە نییە مێژووی ئێمە کۆمەڵێ هۆزی عەرەبی لەوێەوە هاتبن و ئیتر ئێمە هەمومان بووین بە سەر بۆ عربانە و هەوڵمان نەدابێ و هیچمان نەکرد نەخێر بەداخەوە مێژوویەکی فرەفرە گەلە گەلێ خوێناویمان هەیە. ئەجا کە ئێمە بیر لەوە دەکەینەوە ئەو مەوالیانە چۆن ژیاون علی کە دێتە کوفە دەڵێ لا فەرقە بین عربیین و مەولا من مەوالی یعنی فەرقی عرب و مەوالی ناهێڵێ ئیتر بەوە کەسبی لایەنی مەوالیەکان دەکا و دەڵێن لەو وەختەوەیە کە شیعەت و عەلی پەیدا بووە و بۆیەش ئێمە هەتا ئەمڕۆ خەڵکێکمان هەیە پێیان دەڵێن عەلەوی چونکە ئەو خۆشەویستیی بۆ عەلی بۆ عەلی پەیدا بوو لە جا عەلی لەناو کوردا خۆشەویستە تا حەسەن و حەسەن کوریشی لەناو ئێمەدا هەم وەکو ناو و هەم وەکو خۆشەویستیان زۆر چونکە ئێمە ئەوەمان لە عەلی دی. عەلی هەوڵی دا هەموومان یەکسان بکا، بەڵام هۆزە عەرەبییەکان، بە تایبەتی ئەو هۆزە عەرەبییانەی کە خزمایەتییان لەگەڵ بەنی ئومەیەیا هەبوو، یانی ئەو دەوڵەتی ئەمەوییەی پاشان هات، ئەوانە زۆر ڕەق بوون دژ بەو مەوالییە، دژ بەو کوردانەی کە ببوون بە هین و عونسرییەتێکی تەواویان دەنواند. بۆیە لە سەردەمی. لە سەردەمی ئەمەویەکاندا کۆمەڵێ شۆرشی کورد دەبینی کۆمەڵێ شۆرش ناوم لێ ناوە شۆرشی تێڵاکان هەتا وردە وردە زەمانە دێ دەگەینە سەردەمی ئەبوو مسلمی خوراسانی لەوێدا مسمغان فەرمان دەدا ناوچەی خوراسان ئەو وەختە هێشتا پ دەڵێ پ دەی زەردەشتی تیا بووە مسموهان، گەورەی زەردەشتیەکان، فەرمان دەدا، دەڵێ هەموو زەردەشتی دەبێ بچێتە لەشکری ئەبوو موسلمی خوراسانیەوە. یەعنی ئەو لەشکرە گەورەی ئەبوو موسلمی خوراسانی دروستی کرد، هێشتا بەشێکی زۆر گەورەی کوردی زەردەشتی لەگەڵ بووە، یەعنی تا وەختە زەردەشتی ماوە و پاشان ئەبوو موسلم سەردەکەوێ لە دروستکردنی دەوڵەتی عەباسیدا و ئاڵای دەوڵەتی عەباسی دەتاتە نەوەکانی عەباس و پاشان نەوەکانی عەباس دەیکوژن و شیعرێکیشی لەسەر دەنووسن دەڵێن، باوکەکانت کورد بوون، سەگ بوون. ئەو شیعرەش ماوە، خۆشبەختانە من دەتوانین بیخوێنینەوە بزانین چۆن هەڵسوکەوتیان لەگەڵ کردووە. وە ئیتر ئەم کارە بەردەوام دەبێ هەتا سەردەمی هاڕوون ڕەشید و هەموو دوورنێوان مێژوویان خوێنبێتەوە باس و خواسی بنەماڵەی بەرامیکەیان بیستبێ لە سەردەمی عەباسیەکاندا و وە لەوێشەوە عەباسیەکانی تر قڕ زەردەشتیەت قڕی تێدەکەوێ و دەکوژرێن و سەردەبڕێن و قەدەغە دەکرێت و کۆمەڵێکی زۆریان ڕوو دەکەن بەرەو هندەچن و ئەمرۆ پێیان دەڵێن پارسەکان لە هند. ئەمە سەردەمی کۆتایی زەردەشتێت بەڵام لەم کۆتایی زەردەشتێدا ئێمە بەرهەمێکی شتێکی زۆر چاکەیە کە باسی بکەین ئەو کتێبەی کە ئێمە هەمانە کە پێی دەڵێن ئاڤێستا ئاڤێستا لە شاری بەغدا نووسراوەتەوە یعنی بەرهەمی کوردستانی کۆنە بەرهەمی هیچ شوێنێکی کە نیە ئەوە لە سەدەی بینی حوت و نۆدا نووسراوەتەوە لە کوردستان کۆیان کردوتەوە ئەوەی پێی دەڵێن شایست و ناشایست پێی دەڵێن ویندیداد ویندیداد کتابی شریعەتی مغانە ئەوانە هەمووی بەرهەمی باشووری کوردستانن با یەک زەڕە نەکەوتوەتە ئێران نووسینەوەی فەرهەنگی ئێمە لە بەغدایە بووە ئەوە زۆر گرنگە بۆ مێژوو کێ باسی دەکا بڵێ ئەمانە لە بەرهەمی بەغدان کێ نووسیویەتی ئەم کتێبانەمان لە بەغدا هێناوە یەکێ لە کتێبەکانی هەمانە شتێکی خۆشتا بۆ باسکەم ناوی خودایی کنامەیە خدا من وەکو پێم وتر لای ئێمە لە زمانی کۆندا خدا عنی خوددان یعنی خاوەن یعنی مەلیک بۆیە ئێمە بە مەزدامان قەت نەگوتووە خودا، پێی دەڵێین ئافریدگار یا دەڵێین مەزدا، چونکە وشەی خودا لای ئێمە بە شێوەیەکی کە بەکارهاتووە. خودایک نامە یەعنی چیرۆکی خوداکان، چیرۆکی مەلیکەکان. ئەم کیتابە چیرۆکی مەلیکەکانی ساسانی تێدایە. ئەم خودایک نامەیە دوایی لە لایەن ابن المقفعەوە وەردەگێڕرێ بۆ تاریخ ملوک العجم، دەیکەن بە عەرەبی. دوایی ئەم تەئریخ ملوک العجم لە عەرەبییەوە فردەوسی وەری دەگێڕێ پێی دەڵێن شانامە یانی نامەی شاەکان. ئەمڕۆ فارس بگرە لە دنیادا کێ دەیگری دەڵێ ئێمە شانامەمان هەیە. دڵێ ئێمە شانامەمان هەیە. نەکەس بیر دەکاتەوە یەک شانامە لە عەربیەوە هاتووە لە تاریخ ملوک العجمەوە هاتووە ژماوە ئەمانام ماون کتێبەکان. و کەسیش بیر ناکاتەوە کە تاریخ ملوک العجم لە خودایەکنامەی ئێمەوە هاتووەتەوە ئەمەیە فەوتان لە مێژوودا و لەوەش نەگبەتتر ئێمە خۆمان بەدوای نەکەوتوین کەسمان نەیگوتووە پور داود بۆ من باز دەکا نووسری فارس بۆ من باز دەکا دەڵێ ئەمە کتابی خدایەک نامەیە فلانکەس وەری جێراوە بۆ فلانکەس و فلانکەسیش کردێتی بە فلانکەس ئەمە لە ناو ئێمەی کوردە باو نییە شانامە بە یەکێ لە بەرهەمە شعرەکانی مەزنی دنیا دادەنێن بەڵام بە یەکێ بڵی کاکەەوە وەرجێردراوە لەوە هەتا لە بوارە ئاکادمیەکاندا ئەمرۆ کە باسی شانامە دەکرێت ڕخنەیەکی زۆر زۆری لێ دەگیرێ چونکە بە زەوقی خۆی ناوی گۆڕیوە ئەوش کێشەیەکی گەورەیە بە زەوقی خۆی ناوی گۆڕیوە بڵێ ئەجا ئێمە باسێکمان لە بیر چوو لەوە دەست هەڵگرین بچینەوە سەر بە کوردی باسی جژنی کوردیتان بۆکەم هەتا هینی بکەن ئێمە جژنی کوردی کۆن چوار جژنە پێی دەڵێن لە خەو هەستانەوە تا نووسن جەژنەکانمان هەمووی پەیوەندی بە خۆرەوە هەیە، پەیوەندی بە بەرهەم و بەرهەمی کشتوکاڵیمانەوە هەیە. ئێمە ئەمڕۆ کە لێرە کۆبووینەتەوە لە هەندێ شوێن پێی دەڵێن شەوی یەلدا. وشەی یەلدا وشەیەکی سریانە بە واتای زین کەواتە بە کوردی شەوی زینە بەڵام زینی چی؟ و هەروەها پێی دەڵێن شەوی چلە، چونکە لە کوردی کۆندا هەموو جەژنەکان لە چلەدا ڕووی داوە، چلەی زستان، چلەی هاوین، چلەی بەهار، چلەی ئەوە ئاوا بووە و بۆیەش ئێمە ئەمڕۆ کە کەسێکمان دەمرێ لە چلەدا دەبێ ناخۆشی تەواو بێ دەبێت دیسان خۆشی دەست پێ بکاتەوە یعنی چگوشەی چلە لای ئێمە پەیوەستێکی زۆر زۆر گرنگی بە خۆشی و جەژنەوە پەیدا کردووە. بۆیە خەم خواردن هەتا چلەیە لە چلە بە پاشەوە دەبێ ژیان بگەڕێتەوە س هەموو چلەیە بەڵێ هەموو هینەکان دروست دەبێتەوە هەر چۆنێ بێ ئەم شەو لە مێژووی ئێمەدا 21 21 دیسمبر درێژترین شەوە بۆ ئێمەی زەردەشتی، بۆ ئێمەی میترایی، بۆ ئێمەی زیروانی، یەعنی ڕۆژەکەم، یەعنی خۆرەکەم، یەعنی ڕووناکییەکەم لەو پەڕی کزیدایە. یەعنی ئەم تاریکییە خەریکە زەڵ دەبێ بە سەرما. بۆیە ئێمە ئەم شەوە کۆ دەبینەوە، دەبێ یارمەتیی ڕووناکی بدەین. مۆم دادەگرسێنین، دنیا ڕووناک دەکەینەوە. شەوەکە ئەم شەوە ناخۆشە دەبێ خۆشی تیا دروست کەین بۆیە بە شعر و مۆسیقا و گۆرانی بەسەری دەبەین ئەم شاری و شەوە تاریکە ڕوون دەکەینەوە ئەوە لەوەوە هاتووە ئێمە شەوی تاریک ڕوون دەکەینەوە کێشەکە لێرەدا ئەم شەوە تاریکە زۆر بەهێزە دەگەیتە بیست و دوو و بیست و سێی مانگیش هێشتا شەوەکە بەهێزە. ئەوجا دەڵێن لە بەینی بیست و چوار و بیست و پێنج دا بە چرکە گۆڕانێک پەیدا دەبێ. بە چرکە. ئەو چرکەیە بۆ ئێمە زینە. ئەو چرکەیە بۆ ئێمە زینە. بەڵام زینی چییە؟ چی لە دایک دەبێ؟ ئێمە باسی میترایزمان کرد. خدای خۆر. ئەو ڕۆژە، ئەو چرکەیە ئێمە پێی دەڵێین لە دایک بوونی مهر، لە دایک بوونی میترا. بۆیە میهرەبانی دەست پێ دەکاتەوە، ڕۆژێکی میهرەبانییە، ڕۆژێک کە دەچی خێر و خێرات دەکەی، دەچی یارمەتی فەقیر دەدەی، ئەو خێر و خێراتە ئەمرۆ پێی دەڵێن هین سانتا کلۆز، دەچێ لە فەقیرەکان شت کۆ دەکاتەوە و دەیهێنێ و بڵاوی دەکاتەوە. کاک بیلال خەڵکی دەرسیمە.

نازانم کۆن چیان پێ وتووە، بەڵام ئەمڕۆ لە دەرسیم پێی دەڵێن کاڵکوندر. کاڵ بە کرمانجی یانی پیر. کوندر یانی کوولەکە، کدوو. یانی کوولەک، چونکە خۆی قەڵەوە کە ئاوای لێیە. ئەڵێ کوولەکەیەکی هین. پیرەکی خۆشی لەگەڵە، یانی ژنەکەی لەگەڵە. ئەمانە ماڵ بە ماڵ ئەگەڕێن، ئەچنە ناو ماڵەکان، لە ناو ماڵەکانا گۆرانی ئەڵێن، مۆسیقایان بۆ لێیەن و ئیتر ئەو ماڵەش شتێکیان ئەیەنێ. تورەگەیەک گونیەکی گەورەیان پێیە ئەمە باسی کۆن ناکەم باسی ئەمڕۆتان بۆ ئەکەم لە کوردستانی مندا تورەگەیەکیان پێ هەرچیەکی ئەیاندەنی ئەیخەنە ئەو تورەگەوە دوایی دوو حاڵەت هەیە ئەگەر دێیەکە هەژاری زۆر تابێ ئەو شتەی کۆیان کردوێتەوە هەر ئەو شەوە دەیبەن بەسەر ماڵە هەژارەکانە بەشیەکەن ئەگەر وا نەبێ بڕیار دەدەن هەموو دێیەکە لە شوێنێک کۆ دەبێتەوە، ئەوانە دەچن ئەوەی وەریان گرتووە دەیکەن بە خواردن، یانی لێی دەنێن. ئینجا دێیەکە بە هەموو کۆ دەبێتەوە بەیەکەوە و ئەو خواردنەی کۆیان کردووەتەوە دەیخۆن و مۆسیقا لێ دەدرێت و شیعر دەگوترێت و هەڵپەرچێ دەکرێت. ئەم دەستوورەی کە ئێستا لە دەرسیم ماوە کۆنیش هەر وا بووە. کۆبوونەتەوە و خواردنەکەیان ئامادە کردووە و بەیەکەوە خواردوویانە و مۆسیقایان وتووە و ئەوە شەوی زایینە. باشە شەوی زایین بۆ بوو بە شەوی زایینی مەسیحی؟ بۆ بوو بە هی عیسا؟ یەکێک لە کتێبەکانی چاک باسی دەکا، ئەمن حەز دەکەم وەکوو هین ئاماژەی بۆ بکەم وەکوو سەرچاوە ئەمەیە، دە، Mysteries of Mithraism، خۆشی باس دەکات، چونکە ئەمە لێرە دوایی میثرایزم بە ئێزدیەتەوە زۆر دەبەستێتەوە و پیشانی دەدا ئەم چۆن ئەم دووە میترایزم و ئێزدیەت شتەکانیان چۆنا و هەتا هیمن زیانی شعرەکانی کە لەوێدا هەیە و لەوێدا هەیە و چۆن گۆڕاوە ینی بۆ ئێمەی کورد خۆشە بیخوێنینەوە چونکە بەلای کوردستانیدا دەبەستێتەوە لە دەوڵەتی ڕۆما ئەڵبەتە میتراییزم کە وتم کۆنترین بەڵگەی لە لە وڵاتی ئێمەدا بەدەست کەوتووە بەڵگەی کە خشتێ بێ شتێ بێ کە بەدەست نووسرابێ دەگاتە دەوڵەتی ڕۆما و لە دەوڵەتی ڕۆماشدا بڵاو دەبێتەوە لە ساڵی 312 دا وابزانم مەگەر بە هەڵەدا نەچم دایکی ئیمبراتۆڕی رۆما دەبێ بە مەسیحی ئەجا کە دایکی بوو بە مەسیحی کوڕەکەشی دەکا بە مەسیحی ئەو دەما ئەم دەوڵەتی رۆمایە دەکەوێتە لە ناو دەوڵەتی رۆمایە دەبێت بە مقۆمقۆ و دەبڵێن دەمە دەبێت دینێکی ڕسمی بۆ دەوڵەتەکە هەڵبژێرین دینی ڕەسمی لەوێدا ئەو دوو دینە گەورە بوون، میترایزم و مەسیحییەت و دەوڵەتی ڕۆما مەسیحییەت هەڵدەبژێرێ بە دینی ڕەسمی و فەرمی دەوڵەتی ڕۆما. 25 مانگ 25 مانگ هەمیشە جژنی زین بووەوە جژنێکی زۆر زۆر گەورەی دەوڵەتی ڕۆما بووە 24 ئەوی ئێستا پێی دەڵین کریسمس ئەو ڕۆژە پێیان نەکراوە ئەو جەژنە گەورەیە بگۆڕن بۆ شتێکی کە دووەم ڕۆژی لە دایکبوونی ئیساش هەتا ئەمڕۆ دیار نییە هەندێکیان وەکو ئەوەی سەر بە کەنیسەی کاسۆلیکی ڕۆمانین 25 مانگ دەیکەنەوە ئەوانەی سەر بە کەنیسەی ئەرتۆدۆکسین شەشی یەک

ئەو جەژنا یاد بکاتەوە. بابەتێکی کەی جژنی زایینمان هەیە ئەم جژنە تاریکە کە مرۆڤ دەبێت چالاک بێت تێدا دنیا ڕووناکاتەوە و دەرێ ڕووناکاتەوە ئەم جژنە لە زستانێک ساردا ڕوویداوە بۆیە ئێمە هەمیشە بۆ ئەو تازە بووک و زاوانەی کە هەبووە لە لادێکانمان و لە شارەکانماندا، لەو ڕۆژە نەمامێکمان داونەتێ، نەمام، دارێکی بچووک وەکوو ئەوەی ئالەوێ. ئەرکی ئەو بووک و زاوایە ئەوە بووە نەهێڵن ئەو نەمامە بمرێ تا نەورۆز. یەعنی لە ماڵێ لە ناو خۆیانا خزمەتی ئەو دارە بکەن. هەتا ڕۆژی نەورۆز ڕۆژی نەورۆز دەیبەنە دەرێ لەو دەشت و کوێوەدا دەبێ ئەو دارە بچێن و سروشتی پێ دەوڵەمەند کەن بەڵام ئەمە بەڵگەی ئەوەیە کە ئێمە لەو کاتە سەردەمە تاریکە پڕ بەفرەدا ئێمە هەوڵ دەدەین پشتگیری پشتی لەو دار و نەمامە خۆشەویستانەمان بگرین و سروشتمان بپارێزین و نەهێڵین سەرما بیکوژی ئەو دارە و بۆ بەهار دەیبینەوە دەیچێنینەوە ئەوجا جەژنی زایین لە وەرگەڕاندا ڕوودەدا یعنی چی لە وەرگەڕاندا یعنی ئێمە دوو جەژنمان هەیە کە ئەوها وەرگێڕانی تەواوە یعنی سەرما بۆ گەرما یا تاریکی بۆ ڕووناکیەوە وەرگەڕانن جەژنی نەورۆز دێت بە دوای جەژنی زایندا. جەژنی زاین جەژنی جەژنی نەورۆز جەژنی هاوسانییە. یەعنی لە ڕۆژی نەورۆزدا کە بیست و ئەمڕۆ بە بیست و یەک هین دەیکەین جاران بیست و یەک بووە بیست و دوو بووە بە تاریکی و ڕووناکی دیسان لەوێ هاوسەنگ دەبنەوە وەکو یەکیان لێ دێتەوە ئەمە بەڵگەی ئەوەیە کە ئێمە وردە وردە لە دیسەمبەرەوە هەتا دەگەینە بیست و یەکی نەورۆز خۆر ڕووناکی بەهێزتر بۆتەوە و لەوێدا یەکدەگرنەوە وەکو یەکیان لێ دێتەوە ئەو ڕۆژە پێی دەڵێن دەڵێن لە خەو هەستان. خۆرەکەمان خۆرەکەمان لە خۆرەکەمان لە خەو هەڵدەستێ و وردە وردە بەهێز دەبێتەوە جژنێکی کەمان هەیە کە جژنی چلەی هاوینە ئەوش لە مانگی شەشدا ڕوو دەدا ئەوش لە مانگی شەشدا بێگومان ئەو دەما خۆرەکەمان لە ئەوج تاقەت و توانادایە کە ئێمە شانازی پێوە دەکەین و گەرمایی خۆشە بۆ کشتوکاڵ، بەروبووممان زیاتر دەبێ، زیراعەتمان چاکتر پێ دەکرێ، کشتوکاڵمان چاکتر پێ دەکرێ. ئەنجا وردە وردە بەردەوام دەبینەوە هەتا دەگەینەوە جەژنی پاییز لە بیست و یەکی نۆدا. دیسان لەوێدا وەکوو نەورۆز چۆن هاوسار دەبێتەوە دیسان لەوێدا، شەو و ڕۆژ وەکو یەکیان لێ دێتەوە. ئەنجا لە پاییزەوە دیسان بە زستان دەگەینەوە کە تاریکی ساڵ دەبێتەوە. هەموو جەژنەکانی ئێمە داستانی ڕووناکییە. ئەو ڕووناکییە ئێمە هەمیشە لەگەڵی بووین، لە کوێدا لاواز بووە، پشتمان گرتووە و ئاگرمان بۆ داگرسانەوە و گەورەمان کردووە. پێش ئەوەی بچینە بەشی پرسیار و وڵام ئەمن هەر باسی ژمارە حوتتان بۆ دەکەم هەموو میلەت ئەلبەتە ژمارە لە ژیانی هەموو میلەتەکاندا وێنەی هەیە و ئەمڕۆ ئەگەر ببینن لە سەردەمی کریسمسدا ئەو ئەو مۆمە حوت هەفتەوانانە باوە یعنی حوت سرە یا لە سوید بۆ گومان ئەبینن ئەستێرەکان حوت سەری هەیە نازانم لێرە بەکاری دێنن یانە حەوت ژمارە کە لە زمانی میسۆپۆتامی کۆنە و ئێمەوە کاری لەسەر کراوە سێ ژمارە لای ئێمە ژمارەی ڕۆحین ینی ویژدانین ئەمڕۆ ئێمە گۆریمانە باسی کە باسی دەکەین دەڵین ئەندیشەی چاک و گوتاری چاک و کرداری چەک چوار ژمارەشمان هەیە ماتیکین یعنی مادین ینی سێی مینەوی یعنی معنەوی سێی ماتیکی یعنی مادی چوارە ماتیکێکە چییە ئەوە سروشتەکەمانە ئەوە ئاو و هەوایە و خۆرە و ئاگرە خاکە کەواتە سێ سمبولی شتی ڕۆحیە چوار سمبولی شتی مادیە شتی ماتیکیە کە سێ و چوارت بەیەکەوە نا یعنی کەمالت دروست کرد یعنی ئیرۆیت دروست کرد بە کەمال گەیشتین مادە و ڕۆح پێکەوە تێکەڵاو بوونەوە بوون بە یەک لەش بۆیە لە دینی ئێمەدا ئەم ئیرۆیە پیرۆزە ئەم کەمالە پیرۆزە بۆیە ژمارەی حەوت هەتا ئەمڕۆ لە لای ئێمە پیرۆزە بەوەش ئەمن کۆتایی بە قسەکانم دێنم و جارێکش سپاسی توانا و تااقەتتان دەگرم. ئێمە سوپاسی بەڕێز ئاسروان ئەنداز حەوێزیەکەین کە بەلکو زەحمەتی کێشا لە وڵاتی سویدێمە میوانمان کرد هات وەم سمینارەی بۆ ئێمە پەخش کرد یا پێشکەش کرد. و ئەو زانیاری وردەکاریانەی کە باسی کرد لەسەر ئاین لەسەر مێژوو لەسەر کللتور لەسەر لە ناوچەکە وە یا میزۆپۆتامیا بڵێین زاگرۆس و ئەو پێکەوە بەستنان و ئەو کاریگەریانەی هەم لە ناوچەکە لە دەوڵەتی سۆمەری وە تا ئەم سەردەمانە لە ناو ئێمە ماوە بوونی هەیە و ئەو هۆکارانەی کە ئاینی زەردەشتی لاواز بوون لەگەڵ ئەوشا کاریگەری کلتور یا ئاینی کۆنی زەردەشتی و میترایزمی لەسەر لەسەر ئەوروپا یا لەسەر ساڵی زانی و مەسیحی ئێستا شێمە گوێگرین یا چاوەڕێین پرسیار و وەڵام پرسیار دروست بێ هەر کەسێک پرسیاری ئەتوانێ دەست هەڵبرێ پرسیارەکەی بکا وە کاک ئەندازیش بە پێی بە پێی توانا وەڵامێ داتەوە